Itoophiyaa dur deebifna jedhee har'allee taankiin nu keessa fiiga. Haqaa nu ka'aa tokkummaan hin dagatina galmi keenya bilisummaa. Itoophiyaan amantii tokko leellisuu saba tokko leellisuu qofarratti ijaaramte gaafa eenyummaan sabaaf sablammootaa hundaa irraa mulqamte Itoophiyaan mulqamtuun tahiiraaf seera hin qabne gaafasiin hundeeffamte. sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran jaalattee osoo hin ta'in karaa sirna dhiigaatiin Itoophiyaa jala galte abboota irraa fixanii ilmaan yataamaa taate aadaaf sirna nafxanyaa keessatti afaan baratte maqaa keenya baafadha afaan keenya dubbadha amantii teenya qabadhaan gaafa osoo hin jaalatin dirqamaan nu labsamte Manaa mana dhufanii gaafa langeen dhaanamtee mirga abbaa biyyummaatiin biyya kee irra jiraachuu afaan kan kee dubbachuu amantiif aadaa kan kee gaafa eenyummaa saamamte meetire Itoophiyaan meetire Itoophiyaan takka sabaaf sablammootaatti aadaaf safuu eeggattee afaan kan kee dubbatte

Sirna federeeshinii nafxanyaa ka akka eegee re'ee uf jala garagalee ka Itoophiyaa ka beelaa godhee imaaraatooni addunyaa keessaa hambise kalee kana badhaadhinna jedhee salphinna fuudhee fidee abboota irraa dhaalee siidaa fi soodduu jaraa fuuldura isaa dhaabee hayyoota seenaa godhee fuuldura isaa laalee kaayoo jaraa gabbuusee lafarratti eegalee. Kaayoon namticha kanaa nama baay'eef hin galle hayyoota seenaa beekuuf warra siyaasaa malee maastar pilaanii lafaati inni falmanne kalee kun maastar pilaanii lafeeti kallattii jijjiiratee gabbatee dhufe mallee saba tokkoome kanaa tokkummaa isaa ciranii facaasuuf akka callee Dabaaf shira uumanii walitti nu naqanii walaa nyaannu barbaadu walitti garagalle humna roorroo kaleessaa biyya kanaa fonqolchee kaan birriidhaan bitanii ka dide ajjeesanii kaan galchanii karchalle sabboontota kaleessaa ka biyyaa mormaa ture ka jaraa waliin galle Ee hojii irraa ari'anii akka isaanii tolutti diriirfatanii dabballe yaa ummata Oromoo yaa ummata Oromoo salphannee maal jirraami sirna nafxanyaa kana har'a yoo teenne laalle yaa sabaaf sablammoota cunqurfamtoota Itoophiyaa salphannee maal jirraami sirna nafxanyaa kana har'a yoo teenne laalle. Ka hidhamee sagalee ta'uu baannee Ka nurraa ajjeesan awwaallee Hirriba seennaan galle Duula yoo oolan shantamni dhumu Ka yoo lolan shan dhumu Maal bu'aa mana oolle Kun bineensa boortichaa Manaa mana nu dhufa Miniliktu deebi'e Dammaqaa yaa ijoollee Dammaqaa yaa ijoollee Dammaqaa yaa ijoollee

Itoophiyaa kee nuti hin beeynu qabatamaanii walii galteedhaan hin ijaaramne heeraaf seeraanii lafarra dhiisii sammuu keessayyuu jiru yaadaanii sabaaf sablammoonni hin ijaaranne karaa nagaanii harma muranii harka muranii jaaranii gaanii ka'an siin jedhu kuyyoo sii galu

Itoophiyaan ati leelliftu Itoophiyaan ati leelliftu kun karaa nagaatiin ijaarame akka sabaaf sablammootaa ta'utti sirni isii bocame gaafa jalqabaa sana homaa lafarra hin jiru gaafa minilik nu diigu. Gaafa minilik nu deego gaafa harmi nu deego gaafa harki nu deego gaafa nu boote hurreen

Siyaasaa karaa nagayaa diddee hayyoota keenna ajjeeftee kaan dabaaf shiraan mana hidhaatti fittee Itoophiyaa ijaartaa koottuu amma Oromoo harmaa fi harka muree. Abiyooti minilikiin maaltu gargara baasee yoo maqaa taate malee badhaadhinaaf naftanyaa maaltu gargara baase yoo maqaa taate malee Jirjiiramni Jawaar Muhammad lafa jalatti hide Hacaaluu Hundeessaa qale'eessaaf deema jarana. Jirjiiramni sabboontota duraanii tiim lamma angoorraa kaase'eessaaf deema jarana. Ilma irraa qalanii ka abbaan gogaa dhisu raajiidhaa kan barana. Kaan qalee jira diinni si kalee jira diinni maal teetta yaa namana. Kaan qalee jira diinni si kalee jira diinni maal teetta yaa namana dubbiin ta durii miti gabbayaani falmannaa itti yaabbadhu farda waraana kan kee qari'ii naannoo kan kee irratti leenca ta'ii namana gantuu dildila diinaa irratti gubu.